Meniň adym Erbolat. Men Oral şäherinden. Bu waka iki ýyl ozal boldy. Şonda men ilkinji öýümi satyn aldym. Hruşşýowka diýip atlandyrylýan köne jaý awtomenzilden kän uzakda däldi. Bahasy şübheli derejede arzan boldy. Ýöne oňa kän üns bermedim. Bagtym gelendir öýtdüm. Öý diýen ýaly boş eken. Mebel ýok. Eşikler ýok, diňe koridorda uly aýnaly köne bir şkaf galypdyr. Satýan adamlar bu ýerde özleriniň mamasynyň ýaşandygyny aýtdylar. Ady Zlata eken, hemme zady göçürip gidipdirler, diňe maşyna sygmaýan zatlar galypdyr. Ilkinji gije rahat geçdi, emma säher bilen kimdir biri gapyny gaty kakyp başlady, diňe kakyş däl, döwük ýykjak ýaly gaty, men doňup galdym, diňledim, soň ýuwaşlyk bilen gelip gözden içeri seretdim, Hiç kim ýok, diýdim içimden, belki, serhoş goňşulardyr. Bir minutdan soň hemme zat dymyş boldy. Irden işe çykanymda şkafyň gapysynyň ýarym açykdygyny gördüm. Ýöne, men onuň ýapykdygyna doly ynanýardym. Ýeliň täsiridir öýtdüm. Kän bir üns bermedim. Ertesi gün öýüň golaýyndaky dükana girip, gürrüň arasynda indi men ýigrimi bäşinji kwartirada ýaşaýandygymy aýtdym. Satyjy ilki hiç zat diýmedi, soň bolsa ýuwaşlyk bilen, Ol ýerde öň Zlata diýen garry aýal ýaşaýardy. Adamlar oňa pal bakdyrmaga, nazardan saplanmaga, maslahat soramaga gelýärdiler. Käwagt bolsa doga-da etýärdi. Üstki goňşusy bilen diňe dawa ederdi. Soňam ol goňşusy bütinleý göçüp gitdi. Şol wagtdan soň şu taýda birhili geň zatlar bolýar diýdi. Howpsuzlyk üçin bir doga jadyny açýan çyn çagyrmagy ýüregime düwdüm. Ol geldi, öýe göz aýlady, arassalaýyş dessurlaryny geçirdi, ösümlik dumallary, üzärlik, suw bişirdi we beýleki zatlar etdi. Ýöne, aýnanyň ýanyna baranda birdenkä ýüzi agaryp gitdi. Dessine tiz tamam etdi-de, gyssanýan ýaly, gapydan çykyp barýarka diňe şeýle diýdi, Aýnany gijelerine ýapyp goý, esasanam öýde ýeke bolanyňda. Näme üçin? Käbir jadygöý jynlar bilen işleýärler. Olar ölenlerinde, jynlar ýer ýüzünde galýarlar. Olar rahat, goýlanlarynda dymýarlar. Şol sözlerden soň ol gitdi. Hatda pul hem almady. Şol gije aýnany düşek ýorgan bilen ýapdym. Emma ertesi gije pyşyrdydan oýandym. Kimdir biri örän ýuwaş adam sesleri bilen gürleşýän ýalydy. Men pikir etdim, belki penjire ýapylman galandyr diýip oýladym. Gidip barlamaga çykdym. Doňup galdym. Aşhanada garaňkyda gara kölegeler otyrdy. Iki ýa üç adam ýaly. Ýüzleri ýokdy. Tüssä meňzeýärdi. Olar özara pyşyrdaşýardylar. Meni görmediler. Men çyrany ýakdym we olar gara tüsse bolup uçdular. Penjireden çykyp gitdiler. Men tiz ýygnanyp şol gije öýden çykyp gaçdym. Şondan soň şol ýere dolanmadym. Ýarym ýyl geçenden soň kwartirany satdym. Satyn alan bahamdan gaty arzan satdym. Täze eýelerine köp zat aýtmadym. Diňe şeýle diýdim. Bu ýerde öň käbir geň zatlar bolup geçýärdi. Aýnany gijelerine ýapyp goýuň. Eger gijelerine pyşyrdy eşitseňiz otagdan çykmaň. Şondan bäri men hemişe aýnalary gijelerine ýapyp goýýaryn.